Vibrant Media, be heavenly minded and earthly conscious. Yɛda wo ase sɛ woanya bere de ama yɛn. Ɛnnɛ nso yɛ da a ɛyɛ NADMO National de wɔn executives aba beaeɛ a ɛyɛ Wejabawe, baabi a dam no wɔ no. Wohwɛ Bonigas area hɔ, that's the toll booth, ɛne ɛɛ baabi a wɔfrɛ hɔnom Ramsey Site a ɛwɔ Kaitech Kytek Tower a ɛwɔ Mallam Junction, nti ɛhɔnom na dwumadie bɛkɔ so wɔ hɔ. Na me nka na me kanfua no, yɛhwɛ baabi a wɔwɔ sesiei yi a, na wɔn aba bɛduru Weija, Bawe, Dam Site, Azuma Area. Ɛhɔnom na wɔba bɛhwɛ baabi a dam no wɔ no ne sɛdeɛ ɛhɔnom situation si teɛ. Ɛnkyɛ na nsutɔberɛ reba, Enti mpanimfoɔ nkɔmmɔdie ne wɔn nkitaahodie a wɔbɛdi wɔ hɔnom no kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wɔtumi bɔ mmɔdene na baabi biara a anwea anaa dɔteɛ aba nsuo no inside no, wɔba na wɔba bɛyi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsutɔ berɛ duru na wɔbue dam no a, ɛmfa atoyerɛnkyerɛ biara mmrɛ wɔn a wɔwɔ mpata mu hɔnom no. Enti wobɛhwɛ a, wohwɛ nsuo no mu sɛdeɛ dam no si teɛ no a, these are the areas Na dam no baabi a ɛwɔ no nie, ɛhɔnom na wohui. Enti wohwɛ sɛnea wɔayɛ hɔnom no a, nsuo biara mpue seesei a because wɔalɔɔke. Enti ɛrenkyɛ biara nsutɔberɛ hyɛ aseɛ a, wɔbɛbɔ mmɔden sɛ wɔbɛbue. Na ebiara yɛde pressure na ɛba. Enti sɛ ɛkɔba no saa pɛ na ɛde atoyerɛnkye ne kwadanna na ɛde rebrɛ wɔn a wɔte area hɔ. Enti mpanimfoɔ atu wɔn ho anammɔn de ayi ahyɛ wɔn nsa sɛ ɛno ho adwuma na wɔbɛhwɛ na wɔbɛyɛ. Nti na ɔmo ba dam site a ɛyɛ Azuma area no sei na ɛyɛ decision a ɔmo bɛ take because wo bɛhwɛ no dɔteɛ ɛne anwea bebree aba nsuo no ɛmu baabi a nsuo no bank no wɔ no wo hwɛ banks no nyinaa a bebree adwiri de aba inside bebree yɛ bɔɔla nkorɔfoɔ to gu mu bebree yɛ nneɛma bi a nkorɔfoɔ yɛ wɔ area hɔ Ɛno nti na ɛsɛ sɛ mpaninfoɔ ba na wɔn de restrictions bɛto wɔn a wɔn wɔ areas no so na wɔn gyae nneɛma bi a wɔn yɛ na afei nso wɔn tumi de machines ba na wɔn bɛ yi nsuo no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ wɔn bue dam no a ɛmfa atoyerenkye mbrɛ wɔn a wɔn te mpata mu hɔ nom no nti wo bɛhwɛ a ha nom yɛ dam site no ɛhɔ bridge wei yɛ bridge a ɛtwa mu from azuma to wagya sɛ wopɛ sɛ wokɔ baabi te sɛ Mallam Junction, wopɛ sɛ wokɔ te sɛ Gonsɛ, wopɛ sɛ wokɔ te sɛ Achimota koraa a, wobɛtumi afa bridge wei so sɛ ɛkɔba ne sɛ wofiri Kasoa na worekɔ na traffic wɔ SCC Junction, West Hills Mall, Barry a, wobɛtumi afa ha sei de akɔ. Saa nso na wobɛtumi afa ha de akɔ Wagya Junction. Enti na bridge a ɛda hɔnom no, sɛ wopɛ sɛ womane kwan a, wobɛtumi afa Ayigwe Town Junction wuram de akɔ hɔ. Ebiem nso, wohwɛ sɛnea dɔteɛ abɛn nsuo no mu a bank no adwiri abɛgu mu a, na ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ tumi ba na wɔde machines ba bɛyi mu na sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ nsuo ahyɛ sɛ ɛtɔ na wɔbue dam no a, ɛmfa oyenie anaa akwadaa nna bi mmrɛ wɔn a wɔtete mpatamu hɔnom. Nti ahanom yɛ dam site dwumadie, ahanom yɛ nneɛma a ɛkɔɔ so, ahanom yɛ inspections a mpaninfoɔ bɛhwɛeɛ, ahanom yɛ nneɛma a wɔabɔ wɔn tiri mu pɔ sɛ ɛwɔ sɛ wɔpɛ ɛbere anaa wɔhyɛ da na wɔde ba bɛyɛ saa dwumadie wei nyinaa ansa na nsutɔ berɛ ɛbere adu. Meda this aban ase ɛne mpaninfoɔ a wɔafa wɔn because it looks like sɛ wɔbɔ mmɔden presume anaa sɛ find solution for incoming anaa impending disaster sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi asɔlvo anaa wɔasɔ ano na saa ade ko no ntumi ansi. Nti eyi na ɛyɛ dwumadie a ɛyɛ Deputy Director General of Operation, NADMO, afatonoho so a wɔde aba area no mu sɛ wɔba bɛhwɛ na wɔatumi a puti things in place na aboa ama wo yini ne kwadaa nna bi amma ammɛtɔ wɔn a wɔn wɔ w'agya bawe anaa wɔn a sɛ yɛ bue nsuo a wɔn yɛ affected no this time yɛ bue nsuo a wɔn ho atumi atɔ wɔn I think sɛ the decision a mpaninfoɔ a take for doing this no will help the constituency anaa sɛ the municipality nti yɛda Nyame ase wɔ mpaninfoɔ adwen pa a wɔn anya de aba Wagya Bowen. Nti aha nso wohwɛ baabi a yɛabɛduru yi a, after Wagya dam no hɔ no, yɛsan twa de baa Kasoa Toll Booth, baabi a wɔfrɛ hɔ nom Bonny Gas Junction. Nsuo tɔ pɛ na nsuo no abɛfa kwan no nyinaa, na dɔteɛ abɛhyɛ kwan no so ma, kaa ntumi nkɔ, kaa ntumi mma. Nti mpaninfoɔ afa ato wɔn ho so sɛ, aha nom, dwumadie bɛn na yɛbɛtumi adi wɔ ha ma ɛbɛboa ma nea esi wɔ hanom no ntumi nsi bio. Na me ne mpanyimfo ahu no yiye sɛ, sɛ dwumadi bi wɔ hɔnom di a, na baabi a bepɔ no wɔ no, ɛwɔ sɛ wɔtumi bɔ mmɔden dua grasses wɔ hɔnom sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ nsuo tɔ gu so a, nsuo nkekene bɛba na mmom dɔteɛ ntumi mma. Na for the meantime no, sɛ ɛbɛba sɛ nsutɔ bere bɛduru no, ɛwɔ sɛ wɔbɛtumi bɛdredge all the gutters no nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ a Nsuo no tɔ gu hɔanom a, ɛbɛtumi akɔ na ɛmfa atɛkyɛ anaa anwea mma mmɛgu kwan no so. Nti ɛno ho decision ne ho plans na mpaninfoɔ refa wɔ hɔ no. Ɛno nsii wɔ hɔ. There are gutters a wohwɛ a connect to Densu no anaa baabi a yeah Densu no wɔ no but here is the case a dɔteɛ sisi ne nyinaa mu ma ɛsi Enti no, nsuo no tɔ a ɛntumi nkɔ na abu afa lɔre kwan no so. Ɛno na wɔpɛ sɛ wɔhu ɛmu kɛseɛ ne ɔkwan a ɛfa so a wɔbɛtumi, sɛ ɛyɛ machine oo, sɛ ɛyɛ nipa na ɛbɛtumi akɔ mu akɔyi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo tɔ a ɛbɛtumi afa mu de akɔ. Decisions wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wɔbɔ mmɔden na wɔyɛ. Dze dɛm no de, places ne beberee wɔ hɔnom a sɛ wɔ sɛ ɔmbɔ mbɔdzen na ɔmo tile hɔnom a ɛwɔ sɛ ɛba. But wobehu ɛyɛ national issue so there should be a way a ɔmo betumi akɔ tsena ase adiscusse about what is happening no na ɔmo ayɛ ho adwuma. Ntsi mpanyinfoɔ ba ha this time no a ɔmo mmpɛ sɛ ebedu nsutɔber no saa kwan no bɛsan blocke bio mu ntsi no ɔmo bɛ fine solution For the meantime mpo no, sɛ wɔbɛtumi ayiyi gutters no mu na nneɛma bi a ɛwɔ hɔnom a ɛsi kwan ma nsuo no bu fa lɔre kwan no so no, wɔatumi asɔ ano. Enti wobɛhwɛ a, bepɔ no na ɛda hɔ no, sɛdeɛ yɛdwa bepɔ yi so ne Hong Kong no ba no, wo nso wodua glasses a, ɛyɛ issue, ɛyɛ adwuma kɛseɛ pa ara. Enti mpanimfoɔ kɔtena ase na wɔmobilise na wɔhwɛ nneɛma wei nyinaa a, I think sɛ wɔbɛtumi atake decision. Yɛhwɛ baabi a yɛabɛduru yi nso a, Aha yɛ Ramziya site a ɛwɔ Kiteck, Tawa, Meka Mallam Junction, baabi a Kiteckfoɔ dan no si no, akyire na wohu yi. President ankasa tu anamɔn aba ha bɛka kyerɛ wɔn sɛ, ɛka sɛ, Yɛreka Ramziya site a, ɛyɛ baabi a sɛ nsuo tɔ a, Iroshins no nyinaa kokyinkyin a wɔn nyinaa bɛboa wɔn ano bɛtare hɔ. Enti ɛhanom na ɛyɛ a place a Iroshins no nyinaa keka bɔ mu a wɔn bɛtare sɛnea ɛbɛyɛ mfa fura ade mma. Na ɛhɔ na Chinesefoɔ binom ate ase sɛ ɛhɔ na wɔbɛsi warehouse. President Nkasa Bahabi tu anamɔn aka kyerɛ wɔn sɛ. Dwumadi a wɔdi wɔ hɔ no wɔn nya yɛn bu no nyinaa nto mu because ɛnyɛ sɛ wɔn resi warehouse na asi hɔ kɛkɛ wɔn fili the place na wo fili a nsuo no ba hefa na bɛkɔ akɔ tae ɛno na president stop wɔn sɛ wɔn nhwɛ na dwumadi a ɛwɔ ha no biribiara to ntwa na wo de hwɛ gutters ɛda hɔ gutters yi o baabi a nsuo ɛtɔ a ne nyinaa ba bɛtena anaa sɛ ɛboaboa no ho ano ɛbɛgu no ɛno na wo abɛfili hɔ no nyinaa de kata nketenkete ato mu no na sɛ if this thing happens a Nsuo no tɔ a, mɛsrɛ wo, ɛhefa na nsuo no bɛkɔgu? Enti wofiri wo kurom abɛtena obi kurom, ɛna wonnwen temanmufoɔ no a ɛwɔ hɔ no ho, woyɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ biara na woanya wo sika, na ɔkyena asɛm bɛbɛto ɔman no a, ɛmfa wo ho. Enti wohwɛ Chinese yi ne ɔwɔ hɔ yi a, ɔno na saa dwumadie wei si ne nan so wɔ hɔ, but wobisa no a, ɔse me boss nni ha. Me boss nni hɔ, me boss nni ha, gye sɛ mefrɛ no ma anaa ne no kasa. Mpanimfoɔ nso ntumi ne obi nkasa wɔ fon so kɛkɛ, ɛwɔ sɛ wɔtumi ba. Na sɛ punishment bi wɔ hɔnom a, wɔatwe, ɛfiri sɛ President ankasa na atu saa dwumadie wei ho nnamɔn. Ɔno ara yɛɛ inspection na ɔbaa ha bɛkaa ho asɛm sɛ ɛnni ho kwan sɛ biribi sei kɔ so. But mpaninfoɔ yi so wɔn nte aseɛ wɔn deɛ wɔn firi wɔn kurom bɛbɛ pɛ sika wɔ Ghana baabi a yɛn tena koraa wɔn bɛ tena nyɛ sika nti here is the case yɛ bɛ bɛ to saa Chinese foɔ yi anaa Chinese ni wɔ hɔ nom a watase warehouse bebree agu hɔ a wɔn fili fili the place ne nyinaa na sɛ wo fili nwie nsuo tɔ a ɛhefa ne nsuo no bɛ kɔ kɔ tae. Ebibu afa Mallam Junction biom, ebibu afa Mallam Market hɔ biom anaa? Nti ɛnyɛ dwumadie a ɛwɔ sɛ yɛsosɔ so. Nti here is the case a ama Deputy Director General of Operation, NADMO, Agyida, ne bo afu. Ne bo afu wɔ nsɛm a ɛkɔ so yi ho. Nti ama ɔno ankasa mu no Ɔkasa kyerɛɛ yɛn. Enti mempɛ sɛ mɛsɛe bere no. Wo deɛ wohwɛ Chinese yei a ɔgyina hɔnom yi ne dwumadi a wɔdi wɔ hɔ ne sɛdeɛ mpanimfoɔ nyinaa atu anammɔn aba na mpo President abɛka asɛm akyerɛ wɔn na wɔamfa asɛm no anyɛ hwee because President baeɛ no ɛdan no bi wɔ hɔnom a na ɛyɛ pillars na wɔasisi ɛnnɛ wɔasi saa dan no nyinaa awie ɛresan asi dan foforɔ. Enti deɛ President bɛkaeɛ no wɔtiee anaa wɔantie? Na obi betumi afi ne kurom abɛtena obi kurom na ɔne wɔn yɛ nea ɔpɛ anaa? Anaa mpanimfoɔ bi na ama no saa tumi no a wɔyɛ no? Eyi yɛ adeɛ a ɛnsɔ ani koraa. Enti wobisa no a, n'asɛm a ɔka nyinaa ne sɛ, Ne panin nni hɔ, adwumawura no nni hɔ, ne bɔɔso nni hɔ, ɔne no mmɛkasa. Ama Deputy Director General of Operation no ne bo afu paa because ɛbɛyɛ dɛn na ne boss ankasa ba ha bɛka sɛ dwumadie yi nni kwan sɛ ɛkɔ so na mmom mofa kunturu ase anaa ɔkwan foforɔ bi so si dan no a ɔse monnya esi no na mpo koraa biribi bɛkɔ so a sɛ ɛwɔ sɛ mpaninfoɔ ba mu na wɔkyerɛ mo sɛdeɛ monyɛ no na mmom mo ankasa mo na mogu so na mosi dan no de kɔ saa mosi di dan de kɔ saa wei nyɛ adeɛ a ɛbɛboa Ɛno nti wohwɛ dan wei a ɛsi hɔ no a, Tama president baeɛ no, na ɛyɛ pillars kɛkɛ na ɛsi hɔ, ɛnnɛ wɔasi dan no nyinaa awie, ɛresan asi foforɔ de asi hɔ. Wei yɛ adeɛ a ɛkyerɛ sɛ nkurɔfoɔ wei firi wɔn kurom na wɔba ɔman Ghana mu a, it looks like obiara nhyɛ wɔn so, deɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ biara na wɔyɛ. Nti National anaa National Deputy Director General of Operation, de dwumadie no asi n'ani so sɛ ɔno deɛ waba hanom no ne boss sɛ ɔma mɛhwɛ dwumadie no a ɛwɔ hɔ no but ɛbɛyɛ Director General ankasa bɛtu anamoa aba hanom a ɔno ɔmma no sɛdeɛ ɔbaeɛ a ɔno bɛyɛ inspections no na mmom ɔno deɛ ɔba a ɔbɛbɛbubu hɔnom nyinaa agu because ne President ankasa aka sɛ ɛnni ho kwan sɛ dan bi si a the place should be vacant anaa ɛyɛ a place a nsuo bɛtumi abɛtae hɔ E Gutters no nyinaa yɛ ma erosions ma baabi a ebetumi abɛtare hɔ. Wohwɛ the place bi a, baabi a bɔɔla bi nso gu, ne nyinaa yɛ dwumadi a ɛwɔ wɔn adwene mu sɛ ɛwɔ sɛ wɔhwɛ na wɔyɛ ho dwuma because ɛnyɛ ade a ɛsɔ ani. When it happens like this na flood no ba a, wɔn a wɔtete areas a ɛyɛ affected no, wɔn na wɔbɛha wɔn. But wobɛhwɛ mpo no na baabi a bɔɔla gu, baabi a nkurɔfoɔ resi dan wɔ, saa nnipa no a wɔyɛ affected no, wɔnnim ho hwee na nso wɔn na ɛbɛha wɔn. Enti dwumadie no a ɛkɔɔ so anaa ɛkɔ so wɔ Ramziah Site a ɛwɔ K-Tech Tower akyiri hɔnom no, Mallam Junction no, mpaninfoɔ decision a wɔn bɛ take yɛ no no, wohwɛ baabi a ɛda hɔ a market, Mallam Market no akyi na ɛwɔ hɔnom no. Enti sɛ nsuo biara flooding wɔ ha a, anaa flooding bɛsi wɔ area hanom a, ɛbɛkɔ market no nso, ɛbɛbɛfa no lɔre kwan no nyinaa mu. Enti wei nyɛ adeɛ a mpaninfoɔ apene sɛ yɛnsosɔ so. Ɔkwan a ɛfaa so a wɔn bɛsii saa ɛdan no wɔ hɔ Deɛ ɔde maa wɔn, wɔn a wɔn maa wɔn tumi sɛ president de abɛka koraa no still ara no wɔn gu so nyɛ no, wɔn nyinaa wɔn ho bɛba sɛm a Deputy Director General hyɛ yɛ bɔ sɛ yɛnka yɛ akoma nto yɛ yam na sɛdeɛ ɛteɛ biara no ɔbɛ make sure sɛ ne boss ba hɔ nom a ɔbɛbɛ hu saa dwumadie no a ɛkɔ so no na wayɛ ho adwuma sɛdeɛ president kaeɛ no. Nti ɛha nom na wohu sɛdeɛ nsuo agyina Sɛ yɛ gutter na ɛrekɔ a, nka ɔsɛ nsuo ntumi nan mu, ba ne nyinaa gyina nsuo bɛtɔ a na ba bɛtae ne nyinaa mu. Nti dwumadie a ɛwɔ hɔ nom a mpaninfoɔ de yɛ kɔɔ ho no, ɛno na mohu ne sisi yɛe. Yɛ kɔ nantee ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ temanmufoɔ a wɔn wɔ Weija Bawe aa nso bɛnya wɔn faahodie, nneɛma bi nkɔ so. Ɛbi nom President abɛka awie sɛ ɛmfa wo nsa nka biribiara, mmie mo mu ha nom nyinaa no, afei koraa na ɛbi nom nso ahyɛ aseɛ a wɔn resi dan no ho nkɔ ne ba. Wohwɛ structures bebree a ɛwɔ akyire hɔ a, ɛyɛ dan a nkurɔfoɔ ahyɛ aseɛ a wɔresi. Meanwhile nso a, President a bɛka kyerɛ wɔn sɛ mommfa mo nsa nka biribiara, monyɛ adwumadie no a ɛwɔ hɔ no, nanso ɛwɔ nnipa binom tirim a wɔkora de afei na wɔsi wɔn dan. Sometimes wopɛ sɛ wokɔ baabi a nneɛma no bi wɔ hɔnom a, it looks like sɛ Ɛnyɛ ade a ɛsɔ ani, nanso wobɛka no sɛn? Enti here is the case a dwumadi a ɛkɔ so no, panin de ne nan asi fam sɛ sɛnea ne boss a ɛyɛ president bɛkaeɛ no, sɛ ɔno deputy director general aba ha bɛbɛhu nneɛma wei a, ɔde report no nyinaa kɔ akɔma director general ankasa, na da a director general bɛtu ne nan aba ha no, ɛyɛ excavator ne back hole dwumadie.